Elwin soragda näme diýýär? Kislorodyň artykmaçlygynda bäş mol kömür we kükürt garyndylar ýakylanda iki ýüz altmyş gram kömürturş we kükürt oksidi emele gelýär. Ilkinji garyndaky kömüriň massa prosentini tapyň diýýär. Indi soraga gowja seretsek, esasy üns bermeli zady kislorodyň artykmaçlygynda diýipdir. Ýagny Bu diýdigi kislorod artykmaç bolmaýan ýagdaýynda kömürturşy däl-de, şu gaz reaksiýadan çykmaly. Indi reaksiýany ýazalyň ikisinem, ýagny Se goşmak O iki, CO iki, S goşmak O iki. ISO iki. Bu hili soraglarda ilkibaşdan, ýagny ädim-ädim gitmeseňiz ýalňyş durar. Birinji etmeli işimiz reaksiýany ýazmak we deňlemek. Şu taýda deňlenen reaksiýa. Soňra. Ikinji şu aňlatmalar bilen aňladyp çykmak. Meselem, başda şul ikisiniň aýdaly şu bilen şunuň bilelikdäki moly bäş moldy. Ýagny eger şuňa X mol diýsek, bu gurduňky Y mol bolar. Ýagny ikisi bilelikde-de birinji deňlemämiz X goşmak Y. Ýagny x goşmak y yz deňdir bäş mol bolar. Bäş diýip ýazaýyn. Ikinji deňlemämiz, ýagny aýdaly, şu taýdan a gram çyksa, ýagny kömekdeşimiz şuň massasy a gram, oňki b gram bolsa, şu taýda k bilen ýazýan. Ýagny a goşmak b miz iki ýüz altmyş gram bolardy. Ikinji deňlemämiz şu taýyk ýazaýyn. A goşmak B-miz deňdir iki ýüz altmyş gram. Bize berlen zatlar şulardan ybarat. Indi nireden başlamaly? Ilkinji nobatda kislorodlar-a bärde biziň artykmaç bilen berlen. Ýagny şu şu taýdan şu nirmiz mol, bu nirmiz gram. Ýagny şu A-myz gram, a bu X-miz mol. Haýsam bolsa birini beýlekisine geçirmeli. Aýdaly, bir mol asyl reaksiýada bir mol kömür reaksiýa girende bir mol kömür turşy çykýan bolsa, X mol reaksiýa girse X mol çykar. Onda şuň mol X diýýäs. Şuň molam bir molda bir mol reaksiýa girse, Y-de Y çykar. Onda şu taýda näme edýäs? Şeýle bir formulamyz bardy biziň ýadyňyzda bolsa, ýagny mol deňdir massa paýlanan malýar massa. Eksan ýazaýyn tapawutlandyrar ýaly malýar massa. Molumyz şu taýda biziň ýagny X-de X ýagny küm şu şu boýunça, ýagny kömürturşy gazyna şu formulany ornuna goýalyň, şu taýda x mol bar kömürturşydan, ýagny x goýýan moluň ýerine, massasy bize näbelli A, molýar massasy ine şu taýda berlipdir, hasaplasaňyz, kömürüňki on iki x, kislorodyňky on alty, iki kislorod bar, ýagny iki köpeltmek on alty, otuz iki bor, oňa-da on ikini goşsa kyrk dört bolar. Ýagny x deňdir A bölmek kyrk dört. Bärdenem aşagynda bir bar diýip düşünýän. Şeýle atanaklaryny köpeltsek 44 x deňdir a bolar. 44 x deňdir a. Indi bärde näme edýäs? Bärde edil şoň ýaly şu formulany ýazýas. Bärde molumyz şu boýunça ýagny şu formulany ýazsak molumyz y massamyz b Malyar massamyzam altmyş dört SO ikiňki. Şu taýdan B-miz deňdir altmyş dört Y bolar. Indiki etmeli işimiz ýagny A-myz kyrk dört X boldy. Şuny alyp ýagny şu taýdaky A-nyň ýerine goýmak. B-mizem altmyş dört Y. Şu altmyş dördem alyp B-niň ýerine goýmak. Deňdir biziň näme bolar? kyrk dört X

Pendiriň sag tarapynam kyrk dörde köpeldeliň. Näme üçin kyrk dörde köpeldýäs? Ýagny şu x-iň aşagyna kyrk dört x diýip geçirip, x-leri ýok etmek üçin. Ýagny kyrk dörde köpeltip çyksak şeýle kyrk dört x bolar. Ýagny şu goşmagam kyrk dört y. Deň bir bäş kyrk dörde köpeltsek iki ýüz ýigrimi bolar. Maksadymyz şu x-leri aýyrmak. Aşaky deňlemä minus edýäs ýokarkydan, kyrk dörden kyrk dört aýyrsak nol, altmyş dörtden kyrk dört aýyrsak ýigrimi y, iki ýüz altmyşdan iki ýüz ýigrimini aýyrsagam kyrk bolar. Netijede şu taýda y-imiz iki çykdy. Eger y-imiz iki bolsa ýerine goýsak x-imizem üç bolar ýagny üç goşmak iki bäş. Ondan şu taýda x-imizem deňdir üç diýip bileris. Indi bize nämäni tapmaly? Başdaky kömrüň massa garyndysyny soraýar. Aýdaly şuňa başda kömrüňki M bir bolsun massasy we gurduňkem M iki bolsun. Şu taýda X bar, X mol bar we M bir massa bar. Ýene şu formulany goýsak şu taýda-da, ýagny N Biziň molumyz x-e deň şu taýda. Massamyz m bire deň. Molýar massamyzam kömüriňki on k-ä deň. Ýagny molumyz x mol deňdir massa m bir bölmek on iki x-imiz şu bolar. Edil bärde-de şu formulany ýerine ýetirsek, ýagny y mol y deňdir Kukurdyň malýar massasy otuz iki, bölmegem, kukurdyň massasy m iki, bölmek, otuz iki. Indi şu taýda m birimiz on iki x bolar, m ikimizem otuz iki y bolar. Biz e, x bilen y tapylypdy, ýagny x-iň ýerine üç goýsak şu taýda, üç köpeltmek on iki, m birimiz otuz alty bolar, m ikimizem Iks üç, ýigregem iki. Iki köpeltmek otuz iki hem altmyş dört bolar. Bize şu m biriň massa prosenti, ýagny kömrüň massa prosentini soraýar. Kömrüň massa prosentini tapmak üçin ilki jem massany tapmaly, ýagny m bir bilen m ikini goşsak jem massa ýüz, kömrüňkem otuz alty, ýagny otuz altyny jem massa bölmeli. Ýüz, onam ýüze köpeltmeli. Bu da deňdir otuz alty bolýar. Ýagny jogap otuz alty prosent. Ýylylyk. Ýylylygyň formulasy, ýagny Q harpy bilen bellesek, massa köpeldilen bu S harpy hemişelik bolýar. Bu T-de temperaturanyň üýtgemegi, ýagny delta T. Bärde has açygrak görkezsek, massa gramda temperatura selsiusda ölçenýär. Käbir halatlarda, ýagny bu temperatura üýtgeýän ýagdaýynda, aýdaly nol gradusda suwuň doňmasynda ýa-da ýüz gradusda suwuň gaýnamasynda temperatura üýtgemeýän bolsa, onda şu aýrylýar temperatura, oň ýerine massa bilen bir başga bir hemişelik ulanylýar, ýagny LF diýip bir bärde, bu doňmasy suwuň, a, mysallary bilen oňa has gowy düşüneris. Munam belläp goýuň bir kaloriýamyz dört butin müňden bir ýüz segsen dört joule diýen. Indi şu soragy işläliň. Dokuz gram minus ýigrimi gradusdaky buzy, minus ýigrimi gradus, nol gradus suwa geçirmek üçin näçe kaloriýa gerek? Şu taýda gerek kaloriýalar jemi Q bir bilen Q ikiňkini goşýas, ýagny Q aýdaly şuňa jemi diýsek deňdir. Q bir goşmak Q iki. Bular nähili hasaplanýar? Q bir temperatura üýtgeýänligi üçin ýagny minus ýigrimiden nola ýetipdir. Birinji formula ulanylýar. M köpeltmek C köpeltmek delta T goşmak. Bärde temperatura üýtgemeýär, ýagny nolda dur, durýar. Ýöne ereýär. Bu onda M köpeltmek L Freezing diýilýärdi. F bilen belläýin ýa-da siz türkmençe D bilen doňma diýip belleseňiz hem bolar. Indi bärde massamyz belli 9 gram. Si buzy buzuňky 0,5 gram. Temperatura delta nädip hasaplanýar? Şu taýda başda minus 20 di, şu taýda da soňky ine şu T başdaky, bu da T soňky. Ýa-da Te Final Minus Te Initial ýagny soňkudan başdakyny aýyrýas. Goşmaga M dokuz L doňmada segsen deňdir. Dokuz köpeltmek nol beş. Te soňky nol, noldan hem minus ýigrimini aýyrsak, plýus bolar. Ýagny nol aýyrmak minus ýigrimi, minus minus plýus bolar. Ýigrimi goşmagam sekiz dokuzmam ýetmiş iki ýedi ýüz ýigrimi. Bu da gysgaça ýedi ýüz ýigrimi togsany goşsak. sekiz ýüz on. Elli üçünji sorag. Bu da aňsadrak sorag. Gaýnama nokadynda müň ýüz segsen gram suw bugartmak üçin näçe kaloriýa gerek? Gaýnama nokadynda temperatura ýüz gradus, temperatura üýtgemeýär. Onda diýmek biziň formulamyz Q köpeltmek massa köpeltmelerim L, L bir hemişelik gaýnamada G diýip belläli. Massamyz bir müň segsen gram. Gaýnamyna kodumyz daky hemişeligem bäş ýüz kyrk. Bäş ýüz kyrky bir müň segsene köpeldýäs. O-da bäş ýüz segsen üç müň iki ýüz. Segsen üç müň iki ýüz kaloriýa bolýar ýyllygymyz. Munam kilokaloriýa geçsek bäş ýüz segsen üç ýüz tiýin. Ondan iki kilokaloriýa diýip hem ýazyp bilersiňiz. Jogaby hem şundan ybarat. Elli dördünji sorag nähili? Elli dördünji soragda 0 gradusda 20 gram bugdy 100 gradus suw buguna öwürmek üçin Näçe kaloriýa gerek diýýä. Ýüz gradusda suw buguna diýýä. Ýagny haçan suw buga öwrülýär? Ýüz gradusda şu nokatda öwrülýär. Ýagny şu hemmesi suwuň hemmesiniň öwrülip bolan nokady şu taýsy. Indi bunu bu da aňsat, ýagny ýylylyk jemini tapmak üçin Q1, Q2, Q3 goşmaly bolýar. Ýagny Q jemi diýýäs. C bilen bellesem Q1, Goşmak QQ Goşmak Q üç. Q bir nähili hasaplanýar? Ýagny temperatura üýtgemänligi üçin M köpeltmek L. Bärde massamyz ýigrimi, L-imiz L doňma segsen. Goşmak bärde temperatura üýtgeýär, massamyz ýene ýigrimi, S-imiz suwuňky bir şul aralykda ýagny. We temperatura soňk başdakymyz nol soňkymyz ýüz ýagny soňkudan başdakyny aýyrsagam ýüz bolar. Goşýasam Q üçi. Q üçdede temperatura üýtgemeýär şoň üçin massa ýigrimi köpeltmegem temperatura üýtgemedigi üçin hemişelik alýas bagşlaň şuny. Bu bormy? Bäş ýüz kyrky. Bular hemmesini hasaplap goşsaňyz jogabymyz on dört müň dört ýüz kaloriýa çykýar we jogap şundan ybarat. Elli bäşinji sorag, bu sorag biraz kynrak sorag, hatda uniwersitet derejesindäki sorag hem diýip bileris. Soragda näme diýýär, ýigrimi gram ýüz on gradusda suw, ýagny suw bugy bilen Ýüz gram minus ýigrimi gradusdaky suw, buz garyşdyrylýar. Ýagny, haçanda yssy suw bilen sowuk suw garyşdyrylsa, ortalyk bir temperatura bolýar. Ýagny, ýöne temperatura yssy suw bilen sowuk suwuňkyny goşup ikä bölemizok, bu ýalňyş. Näme edýäris? Ikisiniň ýylylygynyň ortalygy bolýar. Ýagny, ýiten ýylylyk bilen alnan ýylylyk deň bolmaly aýdaly şu taýda. Şu bir gabyň içinde biziň gyzgyn suwumyz bolsun. Aýdaly, temperaturasy möhüm däl. Aýdaly, 50-60 bolsun-da. Soň şuňa sowuk suw goýsak, bu da 10 gradus bolsa ýa-da meselem 0 gradus bolsa, bu da 60 gradus bolsa, Bu sowuk suwumyz garaz gyzyp başlaýar, temperaturasy ýokarlanyp başlaýar. Gyzgyn suwumyzyň hem temperaturasy peselip başlaýar. Ýagny näme bolýar? Bärde gyzgyn suwa gyzgyn temperaturamyz düşüp başlaýar. Sowuk temperaturada galyp başlaýar. Netijede formula boýunça, ýagny Q ýylylyk diýsek, Ýiten ýylylyk, ýagny başga iňlis dilinde Q loss diýilýär, ýiten ýylylyk bilen alnan ýylylyk ikisi deň, Q gain, deň bolýar. Ýöne birje üns bermeli zadyňyz şu haýsam bolsa biriniň öňüne minus goýulýar. Bu minusyň sebäbi, ýagny Ýylylyk nyş tarapa gaýdanda, ýagny ýylylyk ýitende minus diýip alýas biz. Aýdaly minus ýigrimi ýylylyk diýip alýasda ýitýä. A ýokary, aýdaly ýigrimi ýylylyk galsa ýigrimi kalori, ýigrimi kalori aldy diýip aýdýas. Şoň üçin şuň öňüne minus goýýas. Netijede minus minus plýus bolmasy üçin aýdaly şulaň biri şu minusy biz Q lostuň öňüne goýaly, bu tarapa geçireli. Aýdaly şu minus ýigrimi ýitiren bolsa minus minus plus bolup ikisi deň bolsun diýip. Indi bu zatlary aýraýyn. Indi şu soraga nähili ýakynlaşmaly, nireden başlamaly? Şuň ýaly sorag çözende ilki şu biziň ýyllygymyz aýdaly şu nokada çenli gelse, e, aşak gaýdýanlar mydama ýyllyk berýär, bärden ýokary gidýän ýa-da saga gidýän ýyllyk alýar. Ýagny näme diýip görkezeýin, şu taýyp ýokaryk gitse ýa-da saga gitse ýyllyk alýar. Plýus bolýar-da. A aşak gitse ýa-da çepe gitse ýyllylyk berýär. Ýa-da minus berýär. Mysal üçin aýdaly ýokardan 2000 kaloriýa kaloriýa berse aşakdanam 2000 kaloriýa alan bolmaly. Şonda ikisi şu nokatda durýar. Ondan soňra ýylylyk bir-birine deň bolandan soň ýylylyk alyş-çalyşy bolmaýar. Netijede aýdal şu taýda bäş müň kaloriýa berse, bärdenem bäş müň kaloriýa almaly bolýar. Gysgaça şu ikisiniň adyny tapmaly. Aýdaly eger biz şu nokada çenli hasaplasak, şundan şu nokada çenli beren ýylylyk, mysal üçin diýeli, üç müň kaloriýa bolsun. Üç müň bolsun. We şundan şu nokata çen gelen kaloriýa aşakdan ýokary meselem iki müň kaloriýa alan bolsun. Onda deňleşmesi üçin näme bolýar? Şu ýene dowam etmeli bolýar. Iki müň ştaýtmen strelka bilen şu ýene dowam etmeli bolýar. Ýagny bu dowam etse bu tarapa gidýär strelka. Bu-da ýene ýyllyk bermesini dowam et. Bu almasyny dowam etmeli bolýar, bu-da bermesini. Demek, bu-da aşak gitmeli bolýar-da. Ee, Ýagny, men mysal üçin diýeli. Şuňa soragy nädip çözmeli? Aýdaly ýokardan bäş müň kaloriýa. Ýagny şu nokatdan şu nokada bäş müň kaloriýa berse. Esgaça görkezeýin, eger aşak gitse ýa-da çepe gitse ýylylyk berýär, ýagny minus. Ýokary gitse ýa-da saga gitse ýylylyk alýar. Diýeli şu nokatdan şu nokada çenli bäş müň kaloriýa beren bolsa, bäş müň. Şu nokatdan şu nokada çenlem aýdaly dört müň kaloriýa alan bolsa deňagramlyk nirä çenli gider? Deňagramlyk bu dört müň galmaly. Aýdaly dört müň dört müň bäş ýüz bolmaly. Mysal üçin öňe gitmeli bolar. Diýmek şu nokatdan Şeýleräk, öň, öňräkde bolmaly şu deňagramlyk. A bu bäş müňem azalmaly. Aýdaly, bu-da dört müň bäş ýüz, belki dört müň dört ýüz-de bolar. Garaz, bu-da yza gitmeli. Onda şu nokatda. Garaz, biz ortalyk nokady tapmaly. Haçan, da deň bolýar, mysal üçin, aýdaly, alty müň kaloriýa beren bolsa, ýagny ýyllyk we alty müň kaloriýa-da alan bolsa, mundan soň ýyllyk alşy alşy bolmaýar. Oňa çenli ýyllyk alşy alşy bolup durýar. Ýagny iň soňunda ikisi deňlenmeli-de. Indi nireden başlalyň? Men şu taýdan başlaýyn. Ilki ýyllyk beren Q-lar hasaplaly. Aýdaly şu taýa şu nokatdan şu nokata çenli Q bir bolsun gyzgyn suwuňky şu nokatdan şu nokata çenlem Q iki bolsun. Ýagny, şu taýa çenli ýyllyk bersin. Indi Q bir bilen Q ikini hasaplasak nähili bolýar? Q biriň formulasy MC delta T, ýagny Q bir deňdir massasy biziň gyzgyn suwumyzyň, şu taýda görkezilen ýigrimi gram, C-miz biziň C bug nol bäş we temperaturamyzam ýüz ondan ýüze çenli on, temperatura ýa soňky temperatura, ýüz, başdaky ýüz on, ýüzden ýüz on aýyrsaň, minus on. Men on diýip ýazýan. Bärde minus çykmasynyň sebäbi ýyllyk berýär diýdigi. Öňüne minus goýdum. Ýigrimi nol bäşe köpeltsek, onam ona köpeltsek, deňdir ýüz bolar. Ýüz kaloriýa bolýar Q bir. Q ikimizi hasaplalyň. Q ikimiz näçe bolýar? Ýagny mas massamyz ýigrimi we Q ştaýda temperatura üýtgemän ýagdaýynda bäş ýüz kyrk. Ýagny temperaturany goşmaýardyk şu ýagdaýlarda formulamyza. Ýigrimi bäş ýüz kyrka köpeldýäris. On müň sekiz ýüz kaloriýa bolýar. Indi Diýmek Q bir goşmak Q iki jem ikisi şol ikisi on müň dokuz ýüz boldy. Ýagny gyzgyn suwumyz on müň dokuz ýüz kaloriýa ýitiripdir. Indi sowuk suwumyz nähili? Ýagny buz. O buzumyzam şundan şu taýyk gelsin, şu nokatda dursun. Şonda bolanda näçe Q bar? Birinji Q şu bolar, ikinji Q, Q iki şu bolar, üçünji Q-de şu bolar. Indi Q bir goşmak ýok Q üç hasaplamaly Q birimiz sowuk soňky minus ýigrimi gradusdan minus ýigrimiden nola ýetýänçä ýagny massamyz ýüz massa köpeldilen C buzymyz nol bäş köpeldilenem temperaturamyzam e, soňky temperaturamyz nol başdaky minus ýigrimi nol aýyrmak minus ýigrimi minus minus plýus bolar ýagny ýigrimi Bu da deňdir. Nol bäşi ýüze köpeltýäs. Munam ýigrime köpeltsek müň bolar. Müň kaloriýa eken. Birinjimiz. Müň kaloriýa Q2-ni hasaplaýas. Bu da temperatur üýtgemänligi üçin massa ýüz köpeldilen. Bärde temperatura üýtgänok, şoň üçin temperaturany formula goşmaýas. Oň ýerine ştaýda L El doňmaşynaly segsen. Segsen ýüze köpeltsek, sekiz müň kaloriýa bolýar. Q üç nähili bolýar indi? Q üç hem, ýagny massa şundan şuňa bu da sowuk suw arada gidýär. Massamyz ýüz. C suw. Näçe? Bir. Soňky temperatura ýüz, başdaky nol, bu-da ýüz bolar. Netijede bu-da ýüzi ýüze köpeltsek on müň kaloriýa bolar. Hemmesini goşsagam on dokuz müň bolýar. On dokuz müň kaloriýa. Bärde näme çykarsak bolar, näme many çykarsak bolar? On müň dokuz ýüz ýokardan gelýän gyzgynlyk on müň dokuz ýüz kaloriýa. Şonuň bilen görkezeýin. Aşakdan gelýän suwuk suwuňky on dokuz müň. Onda deňagramly haýsy tarapa gitmeli? Aşakdaky has köp bolany üçin ýokardan aşagrak gaýtmaly. Ýagny bu on müň, belki on bäş müň bolar, on dokuz müň hem azalmaly. Aýdaly, bu-da dört müňüni berip, on bäş müň bolmaly. Garaz, diýmek, onda şu nokadymyz şeýleräk gaýtmaly. Şu şu taýlarda bir nokat şuň aralygynda bolmaly. deňagramlyk, ýagny şu ýyllyk beren bilen ýyllyk alan desseň bolmaly, şonda deňagramlyk saklanýar. Indi bularyň barysyny aýyrýas häzir. Deňagramlyk nokadymyz ştaýs diýip aldyk. Bu hasaplamalymyzy şoňa görä edeliň. Hany bärde formula boýunça, ýagny nämedi biziň formulamyz? Q ýitiren ýyllyk, ýagny lost diýerdik. Formamyz hem ýyllyk alan ýyllyk Q gain diýsek teňdir minus Q lossdy. Ýagny şundan aşak ýa-da çepe gitse minus bolýar. Meselem minus 1000 kaloriýa bolýar. Netijede minus minusam plus bolýar diýipdir. Indi şu minusly zatlar aýyrmak üçin şöyle bir zat edip bileris. Minus çykmayan şekilde hasaplagyn. Şu taýyna biziň temperaturamyza X diýeliň. Haýsy temperaturadygyny bilemzok. Indi şundan şu aralyga çenli ýyllygy bilýäs. Şundan şu aralyga çenli ýyllygam bilýäs, hasaplap bilýäs. Şundan şuňa çenli bilemzok, sebäbi temperatura belli däl. Bärde-de şundan şu aralyga çenli ýyllygy bilýäs, şundan şu aralyga çenli bilýäs, mundan aşaky X-e çenli bilemzok. Indi şu tarap şuňa ýokary şu nokada çykan aýdaly şu üç müň kaloriýa bolsa ýokardan şuňa gelenem üç müň bolmaly sebäbi bu biz muny deňaramlyk diýip hasap edýäs. Indi aşakdakylary hasaplap başlalyň ilki aşakdakylar ýokardakylara deň bolmaly. Aşakdaky massasy minus ýigrimi gradusda ýüz gram ýüz köpeltmek simiz buzuňky nol bäş Temperaturanyň tapawudam ýigrimi. Ýagny ýüz köpeltmek, nol bäş köpeltmek ýigrimi müň kaloriýa bolýar. Müň. Indi şu taýdaky ýyllygy hasaplaýas, ýagny Q iki. Massamyz ýüz. Şu taýda temperatura üýtgänok. Oň ýerine şuny alýas. Segsen

Indi ýokardan aşaga gelýänleri hasaplaly. Men şuny başga reňkde edeýin. Has mälim bolar ýaly. Şu kýubymyz şundan şuňa gelýänçä massamyz, ýöne bir üns bermeli zadyňyz şu taýda minus bolmajak derejede hasaplaň. Ýa x-niň ýylylygy deň bolmaly. Şu iki aýdaly minus bolaýan ýagdaýynda-da minus minuslar aýyrýar diýdik. Ýöne bu eger minus goýup hasaplasak, Uzyn ýol bolýar men ony görkezerdim ýöne belki köp wagtlyk wideo bolmagy mümkin şonuň üçin gysga ýoluny görkezýän. Ýüz ondan ýüz on ýüze gelýänçäk temperaturamyz on üýtge ýagny masamyz ýüz on gradusda ýigrimi gram masadan aşaly ýigrimi köpeltmek siýi bugumyz nol bäş temperaturamyzam ýüz ondan ýüze çen on üýtgeýär köpeltsek ýüz bolar Soňra şu taýda temperatura üýtgänok. Onda massa bilen diňe şuny alýas. L bugarma 540. Köpeltsek, o da 10800 bolar. Indi Şul aralygy nädip alýas? Masamyz ýigrimi. Celsumyz bir. Şul aralykda ýagny nol bilen ýüz gradusyň arasyndaky suwuň dady hemişelik bir. Köpeldýäs. Indi x-imiz ýüzden temperatura bilýäs ýüzden kiçi. Aýdaly meselem elli bolsunda. Elliden ýüz aýyrsak minus bolýar şoň üçin ýüzden ellini aýyrýas ýada ýüzden x aýryp ýazýas da ştaýk ýüz. Ýunus gopady. Ermak X. Indi şu şuň hemmesini goşanymyzda deňdir bolmaly, şuň hemmesini goşanymyzda. Şonda biziň jogabymyz çykmaly. Nähili bolýar? Ýagny bu 1000, 8000, 8000 goşmak 100x bolýar bir tarapy. Ýagny sekiz müň müň goşsak ýa bagşylaň dokuz müň goşmak ýüz ikisi bolýar bir tarapy. Bir tarapam on müň sekiz ýüz goşsak on müň dokuz ýüz goşmagam ýigrimini ýüze köpeltsek iki müň aýyrmagam ýigrimi iks. Gysgaça men şu taýda doly ýazaýyn. Mundan aňyrsy matematika ýagny müň. Goşmak sekiz müň. Ine şu taýdan ýazyp otyr. Goşmagam ýüz eks. Indi hatym kän gowy däldir. Şu myşkada ýazmak kynrak bolan üçin. Deňdir. Bärde ýüz. Goşmak on müň sekiz ýüz. Goşmagam ýigrimi. Ýigrimini ýüze köpürtsek iki müň. Ýigrimini x-e köpürtsem aýyrmak ýigrimi x. Mundan aňyrsy matematika, ýagny x-leri deňleriň bir tarapyna, sanlary deňleriň beýleki bir tarapyna, Şeýdip geçirip, ýagny plýus deňdir o tarapyna geçse minus bolup geçýär, minus deňdir bu tarapyna geçse plýus bolup geçýär. Garaz şu taýdan x çykarýaňyz, x-imiz deňdir 32 ýarym bolýar. Ýagny 32 ýarym gradus. Indi size üç sorag kyn bolan üçin size bir ýumuş berýän. Ýagny ilk siňgerini otuz iki ýarym goýup, şu taýdan berýän ýylylygy we bärden alynýan ýylylygy köpeltip görseňiz ikisi deň çykýandyr. Ýöne bir üns bermeli zadyňyz şu taýda aýdaly Minus palança çyksa şu minusyn aýyrýaňyz göni aýdaly 100 bolsa minus 100 bolsa 100 kaloriýa. Bärde de o minus çepe gidenimizde minus bolýar diýdik ýöne minusyn aýyrýaňyz. Gara umuman minus alamatyny aýyranymyzda şu taýdaky beren ýyllyk bilen şu taýda alnan ýyllyk x deň bolýar. Ýagny x-iň ýerine 32 ýarym goýup görseňiz. Jogabymyz şundan ybarat. Bu günlük şu bäş soragdan ybarat sebäbi diýende şu bäşi soragymyz kynrak bolany üçin köpräk wagt aldy. Sag boluň, saglyk dogry çyk.